Salam hormatly watandaşlar Zdrastwuyte dragii Türkmenistanci bu gün men şol Nurnazar Jumanazarow diýip mirasgär çykdy Mine sen hakyky syýasy propagandonna Bilemok sen nähili bi sen bu zatlar geçer ir giç aýlanyp geçer. Men saňa aýtjak bolýan zadym sen bir düşünýäňmi? Hä? Nurnazar, sen ýa-ha milleti saýla. Şu giden adamlar bar-a, bular-a ýurduň içini gidip, ine, bilimli, sowatly adamlar gitdiler. Kimsi ýigrimi ýyl, kimsi otuz ýyl daşary ýurtda ýaşap ýörler. Özüni tanýarlar bular. A senem Hudaý diýip, hol, Hudaý ýollarda, toýda, tomguda, köpçülikde ýaňky gürrüňleri edip ýören bolsaň, sen iliň içinde mirasgär diýip galjag-a. Sen indi mirasgär däl-ä. Hä? Iman diýdiň. Iman diýilýän zat näme? Hä? Ölmek hak, direlmek hak. Hä? Sen ahyry Allaň öňüne durmalysyň-a. Şol gyldan inçe, gylyçdan ýiti köpriň üstünden geçmelisiň-ä. Hä? Ýa ýokmy iman? Herekediň-ä seň bar-a, iman bara meňzän aga. Sen utanman ýalan sözläbilýäň. Iliň öňünde näme işiň bar? Hä? Biz näme işsizlikden çykdykmy ýurduň içine sygdyrmadaý bizi? Hä? O nähili ho, millet muň bilen bar indi bar ahyry muň bilen bir düşünişmelä millet. Sen kimiň tarapynda? Hä? Zalymyň tarapyndamy? Ýa halkyň tarapyndamy? Ilim-günüm bolmasa, aýym-günüm dogmasyn diýýär. Dogrumy? Onuň üçin Nurnazar, Il aglak bolsa doňuz depä çykar diýýär. Sen durmuşda bu ýaşa çenli ýeriňi tapmansyň. Şindem purujy saňa. Ýa eýläk, ýa beýläk. Ýa halkyň tarapynda, ýogsamam zalymyň tarapynda. Düşnüklimi? Zalymyň tarapyna geçen bolsaň, ymykly şo ýoly düşen bolsaň, onda bizdenem bar-a. Göwün etmegin. Indi bar-a aýdymçylaň, ol böküp tans edip ýören bar-a, ol masgarabazlar, sirkiň masgarabazlaň daşyndan sen ýalak mirasgärlerem goşgy guran bolsa, şol haramdagyň arabasynyň jygyllap başladygy, sebäbi ol informasion urşda peselli bizden utulýar. Düşnüklimi? Seňem kömegiň ýetmez. Hudaý diýdi bar-a, şol duşaga tarap, on sekizinji mekdepmi şol, şoň bilen boluber sen. Gowy gürrüňleň bar, men muny gyzykly ýerinam aýtjak dogry. Ýöne näme sen ol bir neme etdiň-dä muny. Bulaşdyrdyň-da. Bir gazan palowyň içinde bar-a, bir wedre boky agdaryp goýberdiň. Ine, şoňalyk ýagdaý. Bir iliň, sen ol garyp halkyň, zalymyň derdinden kynçylyk görüp ýören halkyň arkasyna geçýär-ä sen bi öwýän şahsyýetleň. A sen näme edýäň? Diliňde bir zat, ýüregiňde başga zat. Adamlar size-de ýüzlenýän mirasgär bolsun, aýdymçy bolsun, Bip, at üstünde pyrlanyp bara, tomuzok bolsun bi çyrkaşlar, bize tapawudy ýok. Ölüşiňe görä gömüşim. Halk aýaga galansoň durubilmersiňiz öňünde. Halkyň haky bar. Narod imeýit prava. Halal ýoly azat ýoly atlanalyň-a, atlanalyň.